Biziň ýaşaýan şu planetamyz adaty däl, bolmalysy ýalak däl. Bir zatlar ters. Asyl bolmalysy şunuň ýalak. Ýa-da şunuň ýalak. Ýa bolmasa şeýle. Ýa Ýerde problema bar, ýa-da başgalarda. Gün sistemamyzda Ýerden başga jemi ýedi sany planeta bar we olary Ýer bilen deňeşdirsek, biziň Ýerimizde bir problema bardygy belli. Meselem, planeta diýen goňşymyz Mars ýalak bolar. Sowuk. Gury, howasyz bir çöl. Ýa-da beýleki goňşymyz Wenera. Zäherli, dykyz, gyzgyn bir çukur. Atmosferanyň juda gowy bolmagy sebäpli, Wenerada ýagşa derek kislota we metal ýaýar. Kislota bu teniňe degende ýakýan, bişirýän bir madda. We howanyň gaty gyzgyn bolmagy sebäpli, bu kislota ýere düşmänkä bugarýar we yzyny uçýar. Ýene käbir barlaglarda Weneradan metal ýaýýandygy tapyldy. Bu näme diýmek? Ýerde ýagyş ýaýan bolsa, aňyrda depäňden demir, daş ýaýýar diýmek. Ýa-da ýene bir mysal, gazdan durýan Ýupiter. Ýupiterde aýak basmana ýer ýok, tutuşlygyna gaz. Gämili baryp gonaýyn diýseň, düýbüne barmakaň näme boljagyň belli däl. Bärde bolýan tupanlar sagatda dört ýüz 2 kilometr tizlige çenli barýar. Äpet gyzyl nokat diýilýän şu ýerde tupanyň tüwelegiň bolýandygy 1831-nji ýylda tapyldy. Ondan bärem dowam edýär. Ondan öň haçan başlandygy belli däl. Ýaňy-ýakynda Kepler teleskoby iki ýüz müň töwerek ýyldyza seredip, olarda dört müň sekiz ýüz ýetmiş sekize ýakyn eksoplaneta bardygyny hasaplady. Eksoplanetalary geçenki wideolardan bilýänsiňiz. Biziň sistemamyzyň daşynda ýerleşýän planetalar aýdylýar we şo tapylan dört müň sekiz ýüz ýetmiş sekiz eksoplanetalardan intäk biziňkä meňzeýän ýekeje-de planeta tapylmady. Biziňkä meňzeýän planeta? Biziňkä meňzeýän planeta bolmasy üçin, üýtgeşik bir planeta bolmasy üçin nämeler gerek? Ýagny üstünde millionlarça haýwana, ösümlige we ynsana hiç hili kynçylyksy dem almagyna, iýip-içmegine, ýaşamagyna müňlerçe ýyllap amatly bir ýer bolmagy üçin nämeler gerek? Beýlekilerden üýtgeşik bolmak, Adaty bolmazlyk üçin nämeler gerek? Geliň seredip geçeliň. Biziň täsin planetamyzdaky iň esasy zat ýaşaýşyň bolmagydyr. Ýaşaýşy bolmagy üçin iň esasy sebäp bolsa suwdur. Töweregimizdäki ähli janly-jandarlar suw bilen ömürlerini dowam etdirýärler. Meselem, adamyň altmyş prosenti suwdan durýar. Suw şu wagt Ýer ýüzüniň ýetmiş bir prosentini tutýar. Suw diňe bir aýlawda bolýar, hiç haçan bir ýerinde durmaýar. Belli bir wagt ýagşyň ýagmazlygy ösümlikleriň we janlylaryň ölmegine we guraklyga getirer. Deňizdäki, okeandaky suw buwaryp asmana galýar we bulutlar bilen ýene ýagşy bolup ýere aýlanyp gelýär. Emma pikir ediň, ýata suwdaky janlylar ölmek bilen bolýar, Suw bolsa porsamak, zaýalanmak bilen bolýar. Ýerdäki okean bolsa duran, ýatan suwdan tapawudy ýok. Emma ony bir zat bulap durýar, aýlap durýar. Ony hereket etdirýär. Deňiz kenaryndaky görýän ol gelgitleriňiz, ýagny suwuň belli bir wagt çekilip, soňradan yzyna gelmesi Aý tarapyndan emele gelýär. Nädipmi? Tidal force. Ýagny Aýyň dartyş güýji sebäpli. Bilýänsiňiz, maddalar biri-birlerini özlerine çekýärler. Ýeriň Aýa täsir edip, Aý daşyndan aýlaýşy ýalak, Aý hem belli bir derejede Ýere täsir edýär, esasy Ýerdäki suwlara täsir edýär. Suwlar günde iki gezek çekilip, yzyna gelmegine getirýär. Suwlaryň çaýkanmagy, hereketi okeandaky iýmitleriň ýüze çykmagyna kömek edýär. Leňňeçler, ýyldyz balyklary, ulitkalar we birnäçe haýwanlar şu ýerden iýmitlenýärler we suwuňam bir aýlagda bolmagy klimatlaryň emele gelmegine getirýär. Emma bu suwlaryň Günden gelýän şemaldan, radiasiýadan ýaňa, goňşy planetamyz Marsdaky ýala gurap gitmezligi üçin bize bir gorag gerek bolýar. Ýere Günüň şemalyndan gelýän bölejiklerden goranmak üçin galkan gerek bolýar. Günde bolup geçýän partlamalarda emele gelýän proton we elektronlardan durýan bölejikler sekuntda bäş ýüz kilometr tizlik bilen kosmosa pytraýarlar. Saçylýarlar. Saçylmaga Günüň şamaly diýilýär. Günden gelýän bu bölejikler we radiasiýa Ýeriň magnit polýusy bolmadyk bolsa, ýuwaş-ýuwaşdan Ýeriň atmosferasy ýitmäne başlardy, dem almak kynlaşardy. Günden gelýän radiasiýa DNK-myzyň bozulmagyna, soňra bolsa biziň rak bolmagymyza getirer. Bu barada şu ýyl ýaýlyma giren Finç filmine seredip bilersiňiz. Filmde dünýämiz Günden gelýän güýçli radiasiýa astynda galýar. we ondan soňra film diri galan biri we onuň ýasan roboty barada dowam edýär. Bu filmde Günden gelýän radiasiýanyň we şemalyň näderejede zyýanlydygyny görüp bilersiňiz. Ýerde magnit polýusyň bolmagynyň sebäbi Ýeriň merkezinde ýerleşýän ýadrodyr. Beýik basynjyň aşagynda we birnäçe metallardan durýan bu ýadro Ýerimiziň öz daşyndan aýlanmagy bilen aýlanyp, magnit polýuslary emele getirýär. Ýeriň atmosferasy hem ýaşaýşa iň amatly ýagdaýdadyr. Atmosferamyzyň ýetmiş sekiz prosenti azotdan, ýigrimi bir prosenti kislorotdan we beýleki bir prosenti bolsa ýönekeý gazlardan durýar. Ýagny adamlaryň ýaşamagy üçin gerekli bolan gaz howanyň togsan dokuz prosentini tutýar. Howada kislorodyň köpelmegi ýekejewür kükürt-çöpden saklap bolmajak ýangynlaryň çykmagyna, azalmagy bolsa hiç ýerde hiç hili ot ýakyp bolmajak ýagdaýa getirýär. Ýer barada belläp geçmeli ýene bir zat bolsa, onuň ýerleşýän ýeridir. Universe Sandbox diýilýän bul oýunda siz her hili zatlary simulýasiýa edip, her hili ýagdaýlary barlap görüp bilersiňiz. Geliň bir zatlary barlap göreliň. Meselem aýdalyň, biziň planetamyz Ýer Günüň daşyndan otuz müň kilometr tizlikde aýlanýar. Geliň şuny gataldyp göreliň. Ýagny gataldan ýagdaýymyzda nähili zatlar bolardy seredip geçeliň. Ine bärde tizligini gataltýas. Bu kartada ýere serediň. Ana ýer çarhyndan çykdy. Birazam wagt tizlendirýäs. Ýani belli bir wagtdan soň nämeler bolup geçenini göreris. Geliň indi ýere seredeliň. Ine şu taýda ýerdäki iň soňky ýagdaýa seredýäňiz. Ýeriň ýüzi tutuşlygyna doňdy. Ýerde minimum temperatura minus ýüz altmyş ýedi gradus, maksimum temperatura minus ýetmiş bäş gradus, ortalama bolsa minus togsan gradus töwereklerde. Ýagny biz şu ýerde Ýeriň çala tizligini gataltmak bilen nähili zatlar üýtgärdi, şolara seretdik. Ýagny başga nähili wakalar, nähili ssenariýalary barlap görmek isleseňiz, Yani şu programmany ulanyp bilersiňiz. Geliň ýene bir zatlar barlap göreliň. Meselem, iki sany galaktikany çaknyşdyryp göreliň. Nähili zatlar bolýar? Seredeliň. Wagty tizlendirip, ýuwaşlandyryp, näme bolup geçýän zatlaryny takyp üns berip görüp bilersiňiz. Milky Way we Andromeda galaktikasyny çarpyşdyrdyk we ene soňunda bolan zatlar. Ýa-da geliň ýene başga bir zatlar barlap göreliň. Meselem, biziň planetamyz Güne derek başga bir planeta bolan bolsa, meselem, Betelgeuse diýilýän ýyldyz Güne derek goýsak nähili bolardy? Görýäňiz, ýani Güne derek başga bir ýyldyz goýan bolsak nähili bolardy? Ýa-da aýdaly, iki sany ýyldyzy çaknyşdyrasyňyz gelýär. We bärde gün alýas we gapdalynda da ýene bir gün günüň meýdanyna bir ýakynrak bir ýyldyz aldyk we wagtam başladýas. Göreliň nämeler bolýar. Ne gördüňiz? Ene şu supernowa boldy. Ýani iki sany ýyldyz çaknyşdyrsaň supernowa emele gelýär. Ýa-da älemdäki iň esasy güýçleriň biri bolan däp tutuş güýjüni peselende nähili bolardy? Ýa-da aýramyzda nähili bolardy diýip barlap bilersiňiz. Geliň barlap göreliň. Şu wagt däp tutuş güýjüni iki esse etdik. Nämeler bolýar seredýäňiz. Hemme zat birden Güne tarap hereket edip başlady. Ýagny Marsaň imkan bolan ýerine düşüp başladylar. Indi bolsa däp tutuş güýjüni gowy aýyrdyk. Peseltdik. Ýagny hemme zat çykyp gitdi, çarhyndan gitdiler. Görýäňiz, hersi bir tarap ugrady. Ýönekeýje üýtgeşikliklerden soň nähili zatlar emele gelerdi, ýa seredip bilersiňiz. Ýaňy hem aýdyşymyz ýaly, geliň iň esasy eksperimenti barlap göreliň. Ýeriň ýerleşýän ýerini biraz Güne ýakynlaşdyryp göreliň, ýa-da biraz Günden uzaklaşdyryp göreliň, belli bir wagtdan soň nämeler bolup geçýär seredeliň. Ýer şu wagt Güne iň ýakyn planeta. Belli bir wagtdan soň. Howa nähili boldy? Atmosfera nähili? Geliň seredeliň. Ine ýer alýas. Ýerde şu wagt ortaça temperatura 300 gradus. Minimum temperatura bolsa 160 gradus. Maksimum 326 gradus. Ýagny şu wagt ýeriň ýüzünde ýaşar ýaly däl. Ýeriň ýüzündäki ösümlikler, agaçlar ýitdi. Geliň indi bolsa Ýeri biraz daşrakda ýerleşdirip göreliň. Ýupiterdenem daşrakda. Belli bir wagtdan soň nämeler bolup geçýänine seredeliň. Biraz wagty gataltýas. Indi wagty duduryp göreliň nämeler bolup geçdi. Ine şu wagt görýäňiz ýeriň ýüzi tutuşlygyna doňdy. Ortaça temperatura bir ýüz on dört gradus. Başga islän hemme zatlaryňyzy indi görüp bilersiňiz. Ýerleşýän ýerimizden başga-da bizi gurşap alýan planetalaram bize iň amatly ýagdaýda ýerleşýärler. Kosmosdaky asteroidler, meteorlar ýa-da başga gök jisimleri gelip Ýupitera, Saturna degýärler. Olar degmese altmyş alty million ýyl öň Meksikanyň Ýukatan ýarym adasyna degen we ýerdäki janlaryň ýüzde ýetmiş prosentiniň ýok bolmagyna sebäp bolan ýarak bir jisim Ýere degip biler. Indi biz bu ýerde planetamyzyň beýleki ýönekeý, adaty planetalardan däldigini, onuň bir üýtgeşik planetadygyny gördük. Ýeriň iň amatly ýagdaýda ýerleşişine Magnit polusiniň bolşuna, atmosferasyna, suwuň we Aýyň bolmagyna seretdik. Bulara ýene birnäçe, meselem, Ýeriň ýigrimi üç gradus erik durmagyny, Ýeriň öz okunyň daşyndan aýlanmagyny we Ýeriň biosferasyny we birnäçe zatlary goşup bileris. Biziň planetamyzda bir üýtgeşiklik, bir täsinlik bardygy belli. Emma bular bize ýönekeý gelýär. Sebäbi bolaýmaly zat döredýäs. Sebäbi öwrenşdik. Günden elmydama ýylylyk gelmegi, Ýeriň oňa bolup biläýjek iň amatly ýakynlykda ýerleşmegi, atmosferanyň iň gowy ýagdaýynda bolmagy, tebigatyň beýle sazlaşykda bolmagy, töweregimizdäki arhitektura, ýagýan ýagyş bize bir zatlar aýdýar, bize bir zatlar diýýär, bir many aňladýar. Bular bolaýmaly manysyz ýönekeý zatlar däl. Biz bolaýmaly manysyz ýönekeý zatlar däl. Bu işler barada pikirlenmek, bu işlere seredip näme diýjek bolýanynyň, näme many aňlatýanynyň üstünde pikirlenmek bolsa, bizi beýleki janlylardan, haýwanlardan tapawutlandyrýan, hakyky adam edýän zat.